Rojekî xortekî ji bo xwazgîniyê tevlî hinek rûspiya ketin rê û çûn herin mala camêrekî xwedî esil. Li wir rûniştin û piştî çend guftûgoya ji bavê keçikê re gotin, Em ji bo keça we ji kurê xwe re bixwazin hatine mala te. Te deriyê mala xwe li me vekir û em bi nêvandarî hewandin. Mala te ava, êdî katê çi biryarê bidî em li bedna gotina te ne. Bavê keçikê got, Hûn ser çavan re hatine, mal mala we ye. Ez bi hatina we pir kêfxweş bûm. Heke ev xwesteka we bi dilê keça min be, Ez tu astengiya ji we re dernaxim. Lê divê pêşî ez jê bipirsim. Rabû çû ji keça xwe pirs kir, got keça min, va ev mirovê han ji bo mirovatî hatine mala me, ka tu çi dibêjî, dilê te di zewacê de heye yan na? Keça wî ji fedya dengê xwe nekir, ne got erê û ne jî got na. Bavê wê ji vê bêdengiya wê fêm kir ku dilê wê heye. Lewra keçik hinekî şerma wan zêde ne. Dema haj bin mirov zane ku bi dilê wan e. Zilam hat ji wan re got, Dilê keça min heye, heta çend roja em baş hevnas bikin û Xwedê qismet kiribe hûn ê werin û bûka xwe bibin. Piştî çend roja zave melê mizgeftê da pêşiya xwe û hat mala xizûrê xwe. Mele dema mehra wan çê dikir, ji bo mehrê ji bavê keçikê re got hûn çi qas zêr dixwazin. Bavê keçikê got mela, em malbatekî xwedî esl in, em tiştekî jê naxwazin. Lê hema ji bo edet cihê xwe bigire, bila telîsekî pîvaz bide bes e. Mela mehra wê li ser telîsekî pîvaz birî. Piştî mehrê keçik û kurêk bûn jin û mêr, bi destê hev girtin û çûn mala xwe. Demekî dirêj bi ser wan de derbas bû, zarokek ji wan re çêbû. Rojekî jinê ji mêrê xwe re got, Ez dixwazim herim mala bavê xwe, ev bû çend salê min qediyan hê min dêw bavê xwe nedîtine, min pir bêriya wan kiriye. Zilamê wê got baş e, xwe kar bike, em ê herin serdayîna wan bikin. Rojek du roja li wir bimînin û bizivrin werin mala xwe. Jinikê zaroka xwe pêça û da ber dilê xwe. û bi mêrê xwe re ket rê çû here mala bavê xwe. Piştî dûrahiyekî çemekî avê derket pêşiya wan. Her dû li wir sekinîn, jinê got bawer ke hema ez nikarim ji vî çemî derbas bibim. Ancax tu min hilgirî û bibî wîya lê avê. Zilam got ka tu vê dirgûşê bide min û bikeve pey min, xwe biceribîne ez bawerim tu yê karibî derbas bibî. Jinê çiqas got ez soberiyê nizanim, Ez nikarim derbas bibim lê zilam qet berê xwe nedidayê. Dergûş hilda û ji avê derbas bû. Jinikê di nîvê avê de da ber qêra. Got heware heware. Ez ê bixeniqim zû were min xilas bike. Zilam ne xemawî bû qet berê xwe nedidayê û li dengê wê nedizibirî û bi dengekî bilind gazî kir got Ma ji xwe min mehra te telîsek pîvaz daye, pir li ber çavê min nayê. Jina Roben di nav avê de xwe bir anî, carna dixeniqî ji ber çava winda dibû, carna deng pê diket, digot hewar e, carna bêdeng dima. Lê çawa ku hatiye gotin, di çi tengasiyê de dibe bila bibe, berxwedan jiyan e. Ew ê jî pir li ber xwe da. Hêdî hêdî Ji çem derbas bû. Dema jinik bi mêrê xwe re gihişt mala bavê xwe, giliya vê rewşa xwe ji bavê xwe re kir. Got hindik mabû ez di nav avê de bixeniqim, vî bêbavê mêrê min destê xwe dirêjî min nekir û berê xwe jî neda min. Heta ez neketibûm wê rewşa nexweş, min digot mêrê min mirovekî qenc e, Lê vêga ez baş dizanim ku mirovekî xirab e. Bavê keçikê ji zavê xwe pir hêrs bû. Hema çû ew zarok ji ber dilê wî helanî û jê re got zû rabej mala min derê û heta tu telîsekî zêr neyinî ez keça xwe car din nadim te. Zave sirê xwe da ber xwe û ji mala wî derket çû. Dizanibû ku heta telîsekî zêr nebe mala Xizûrê xwe, nikare jina xwe cardin bîne. Bi şev û bi roj bê navbir Çi qas karekî giran hebe bi sal û zemana xebitî heta telîsek zêr civand. Telîsê xwe hilda ser milê xwe çû jina xwe bîne. Êlaw, madem tu nê jinayî û madem tu keçê xelqê dixwazî û tu nikarî xweyîtiyê li wan bikî, tu çima diçî devê deriyê wan? Ma tu nizanî kesê neke hesê ba wê bibe serê ecê ba. Welhasil, dema ew telîsê zêra ku bi zor û zehmetî dabûn hev teslîmî xezûrê xwe kir, xezûrê wî jê re got, Vê ca tu dikarî jina xwe bibîhî. Zilam Şidyayî bi destê jina xwe girt û wê bir çû here mala xwe. Di nîvê rê de dîsa rastî wî çemî hatin. Jina wî çawa piyê xwe dirêjî nav avê kir ku ji çem derbas bibe, telîsê zêra hat bîra Zilam û hema bi dengekî bilind gazî kir. Got, Evîna min bisekne. Bisekine gavê xwe navêje, bila sirê tilya te jî şil nebe, tê bixeniqî, heyfa te. Hema çû mîna kerê Şamê jinik hilda ser milê xwe û wê ji avê derbas kir. Piştî demekî dirêj keçikê ji bavê xwe re behsa vê bûyerê kir. Got piştî telîsê zêra mêrê min pir siyaneta min digire û pir li ber min dikeve. Naîle sitirînek di piyê min de here. Bavê wê ji keça xwe re wiha got, Go keça min, dema me bi eslê xwe kir, ew wî qeşmerî kir. Lê dema me bi eslê wî kir, ew wî xweşmêrî kir. Gelî birana, biborînin lê hinek mirovê serker hene ji qenciyan fêm nakin. Hûn çiqas li ber wan bikevin û barê ser milê wan kêm bikin, ew ê bibêjin qey hûn xerabiyê bi wan dikin. Lewra nizanin fidakarî û canbexşî çi ye. Divê bi her kesî re li gor zimanê wî bê axaftin. Mirovê xwedî esil her kesî mîna xwe dibîne û li gor esaleta xwe bi wan re danûstandinê dike. Lê mixabin ev tevgera han di vê dewrê de, xelet e. Heke camêrekî qenc ji bo mirovatiyê bê mala we, hûn bi ser de nîvê malê xwe jî bidin hûn ne poşman in. Lê eger yekî bêesil ji bo mirovantî hat mala we, nebê jin erzanî li vir danî, destûrê nedinê ku piyê wî tê keve nav xanî û derî lê venekin. Digel vî qasî heke we qîma xwe pê anî û we keç dayê, Di ciyê sîr û pîvaza de telîsek zêr jê bixwazin. Beca hevan lo, di vî warî de ka hûn çi dibêjin ji kerema xwe re binivsînin, telîsek zêr yan telîsek pîvaz.